Fis-sensiela qari bil-Malti ser tisimgħu sil toħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.
Insellmilkom u nilqagħkom għat-tmien episodju. Fis-seba' episodju, l-ispjuni tal-Kavallier Bla Ka malajr seħħilhom jittarfu xi ħjiel dwar il-moħba ta' Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli. Imma mix-xaħta ma kinitx xi aħbar li wieħed jista' joqgħod fuqha. Aħna nafu tajjeb li Ċensu Barbara kien ħarab lejn Franza fuq bastiment Franċiż filwaqt illi Mikiel Anton Vassalli kien jinsab moħbi għand ħabib tiegħu Salvu Cilia, illi kellu barumbara fuq ir-riħ ta' Wied il-Kbir. Mikiel Anton Vassalli, Dovik Abela u Eugène Manduca kienu ssaħħru wara Margherita, illi tiġi oħt l-aħwa Barbara. Din ix-xbejba kienet imżejna bi ġmiel illi jnissel hena u għoġba fuq min jaraha. Imma kienet għadha ma tafx lejn min minn dawk it-tliet żgħażagħ kienet sejra tmil. Mikiel Anton Vassalli, mistoħbi f'dik il-barumbara, mhegħdi fil-kitba u fid-damma ta' qwiel, ta' sikwit kien iġib quddiem għajnejh ix-xbieha ta' Margherita, u għalhekk, biex imqar jaqta' xewqtu, Qatagħha, li billejl jinżel ħall-qormi u mistoħbi fuq it-taraġ ta' salib li hemm fil-misraħ quddiem il-knisja tal-Vitorja, jara jilmaħx lil Margherita. Lejla waħda, raġel rikeb iż-żiemel għadda minn quddiem Mikiel Anton Vassalli, jiġri qisu ruħ mitlufa. F'daqqa waħda, iż-żiemel tgerbeb u r-rikieb sab ruħu jitkaxkar mal-art. Hekk kif Mikiel Anton Vassalli mar biex jagħtih l-għajnuna, dak ir-raġel qam jiġri u reġa' rikeb iż-żiemel u ħarab. F'dan il-waqt, Mikiel Anton Vassalli ra li kien hemm ħabel marbut minn ħajt għal ħajt l-ieħor u tah x'jifhem li xi ħadd kien ħejja xi nasba għal dak ir-raġel. Meta Mikiel Anton Vassalli ntebaħ li n-nies kienu qegħdin jinġabru fit-twieqi, ħaseb biex jitlaq minn hemm. Iżda hu sejjer, fl-art sab romblu karti li ġabru u ħadu miegħu. Fl-ispiżerija ta' Sur Slaw Gatt kienu jiltaqgħu xi kbarat ta' xi erba' rħula fil-qrib ta' Ħal Qormi. Dawn x'aktarx kienu jitħaddtu fuq il-waqgħa tal-Ordni u l-miġja tal-Franċiżi Malta. Fosthom kien hemm is-Sur Viċenz Borg ta' Birkirkara, in-Nutar Saver Zarb ta' Ħ'Attard, Dun Mikil Scerri u l-Kanonku Franġisk Saver Caruana ta' Ħaż-Żebbuġ. Bħalu dejjem jinġibdu lejn sistemi u teoriji ġodda u, ma damx ma ndiegħeż ma' dawk li kienu jippritkaw il-fidwa tal-bniedem mill-jasar tat-tirannija u billi dawk kienu jħaqqu illi dik il-fidwa kienet riżqa lejn Malta, il-Kanonku tħajjar illi meta tasal jara sewwa dik il-fidwa kemm tiswa u kemm issarraf. Hu beda jiltaqa' mal-partitarji Franċiżi li malajr indunaw kemm kien jista' jiswielhom bniedem bħal dak u tawh x'jifhem li meta jispiċċa l-ordni u jinbidel il-gvern kien ikun hemm post għalih fit-treġija tal-pajjiż. Dan il-ftehim kollu sar bil-moħbi u biex kollox jibqa' mistur, il-ħbieb tal-belt kull meta jkollhom xi tagħrif għall-kanonku, Kienu jibagħtulu ħaż-żebbuġ ma' kurrier bil-lejl. Fl-ispiżerija tas-Sur Slaw kienu jiltaqgħu mhux biss il-Kapurjuni ta' Ħal Qormi, iżda kienu jmorru jqattgħu siegħa hemm ukoll xi erba' kbarat mill-irħula fil-qrib. Is-Sur Viċenz Borg ta' Birkirkara, in-Nutar Saver Żgħar ta' Ħ'Attard, Dun Mikiel Xerri u l-Kanonku Franġisk Saver Caruana ta' Ħaż-Żebbuġ kienu sikwiet imorru fl-ispiżerija jgħaddu lejla jitkellmu ma' ħbiebhom fuq il-qagħda f'Malta u jiftaqdu dwar ix-xnigħat li kienu għaddejjin minn fuq din il-gżira qishom għażla f'għażla. Dawk il-ħbieb ma kinux jaħsbuha lkoll xorta waħda. Kienu jħambqu ħafna u ġieli kellhom xi jgħidu bejniethom imma qatt, qatt ma ġġieldu għax kollha kienu rġiel sewwa u tal-galbu. Bejn wieħed u ieħor, iż-żgħażagħ bħal Mikiel Anton Vassalli, Dovik Abela, Salvu Cilia u l-aħwa Barbara, kienu jħaqqu illi wasal iż-żmien biex issir taqliba fil-Gvern ta' Malta. Min-naħa l-oħra, dawk li kienu mdaħħlin fis-snin kienu jittamaw li l-Gran Mastru jsib xi mezz biex jikkuntenta l-poplu u jiġbed il-kot raleh. Il-Kanonku Caruana ma tantx kien juri l-fehma tiegħu, iżda ġieli fenda xi kelma favur dawk li kienu jistennew il-waqgħa tal-Ordni u l-miġja tal-Franċiżi f'Malta. Lejla waħda, il-Kanonku kien qiegħed fl-ispiżerija, Isemmi dwar ir-rebħiet kbar li kien jagħmel Napuljun, u kull darba iżellaq xi kelma fuq it-tibdil għal ġid li dak il-ġeneral kbir kien idaħħal fil-gvernijiet tal-pajjiżi li jirbaħ. Is-Surslaw kien f'rokna għalih waħdu, jissemma bla ma jitkellem, filwaqt li s-Sur Viċenz Borg, Dovik Abela u żgħażagħ oħrajn kienu mdawrin mal-Kanonku Jisimgħuh bi ħrara kbira. F'daqqa waħda tbexxaq il-bieb u Mikiel Anton Vassalli daħal imgerrex u beżgħan.
Ara Mikiel, kemm ilna ma narawk, dan x'ġiebek l-hawn? qallu Sur Slawgat.
Jaqaw Iltqajt ma' xi ħadd intu ġej? staqsa Anton Barbara. Rajt lil Tarronda, żgur. Ried jaf Eugène Manduca. Le, le, illejla, illejla ma ltqajt ma' ħadd. Imma lbieraħ, lbieraħ, meta kont dieħel ir-raħal, Iltqajt ma' Sara. Wieġeb Vassalli. Jaf x'ġara? X'ġara?
Ma' xiex iltqajt? Staqsewh xi wħud minn dawk tal-laqgħa. Meta wasalt ħdejn il-Vitorja, rajt tnejn min-nies jagħmlu għal wieħed riekeb iż-żiemel. Ġarrfuh U kienu se jtuh is-salt, iżda malli rawni, ħaġa tal-għaġeb, ħarbu, mhux biss iż-żewġ briganti, iżda wkoll ir-rikkieb li telaq iġerri qisu mħerwel. F'dawn iż-żminijiet, meta jidħol il-lejl, mhux ta' min jitnikker barra, Daqs kemm hawn nies ta' qattani jiġru mas-saqajn. Qal is-Sur Viċenz Borg. U xi ngħidu għall-ispjuni jixxammu ma' kullimkien? Żied l-ispiżjar gatt. Il-Kanonku Caruana baqa' ħiemet u ħosbien. Malli vassalli lemħu, donnu ftakar f'xi ħaġa għax resaq lejh u qallu. Ħabar tajjeb li sibtek hawn, Sur Kanonku. Jaqaw. Għax ilbieraħ fejn taw is-salt 'il dak fuq iż-żiemel, sibt dan ir-rom bl-karti indirizzat għalik. Naħseb illi fil-fixla waqa' lil dak ir-rikkieb. Il-kanonku nħasad. Fawra demm telgħatlu għal wiċċu. Għajnejh tberrqu u xufteh irtogħdu. Imma billi kien bniedem li jaf irażżan lilu nnifsu, dik il-bidla fih ma damitx aktar minn tebqa ta' għajn. Ħataf bil-għerra r-romblu minn idejn l-vassalli u daħħlu bil-ħeffa fil-but tas-suttana. Imbagħad għamel ta' bir-ruħu qisu ma kien ġara xejn. Bexxaq f'ommu f'nofs tbissima U qal, Ittra mill-università. Kont qiegħed nistennieha. U biex jibdel id-diskors, beda jsemmi kemm kellu taħbit bit-tagħlim tiegħu fl-università għax l-istudenti moħħ ir-riħ, ma jridux jafu bi studju, u baqa' sejjer iredden ħafna tgergir ieħor li donnu jkun maħżun ġewwa fomm il-professuri biex jgħiduh meta ma jsibux fuq iex jitkellmu. Il-Kanonku Caruana, għalkemm għamel minn kollox biex ma jurix għomtu lil oħrajn, baqa' mħasseb u mbegħren u mela rasu mhux ftit għax dak ir-romblu karti kien fih kitba li setgħet iġġibu f'għali kbir billi tixhed il-ftehim tiegħu max-xewwiexa kontra l-Gran Mastru. Wara ftit, il-Kanonku qam, sellem lill-ħbieb, ħareġ mill-ispiżerija, rikeb il-kaless li kellu jistennieh u qal lill-kuċċier biex iwasslu l-belt, imma t-triq kollha baqa' jewden fuq dak ir-romblu karti li wassallu Mikiel Anton Vassalli għax kellu dubju li dak iż-żagħżugħ kien qara dak illi kien hemm miktub. Mid-dehra Vassalli ma kienx fetħu dak ir-romblu li kien għadu ssiġillat bl-inċira. Imma l-kanonku, il-kanonku ma kienx żgur u kieku Vassalli fetħu bil-moħbi u qrah, dak il-qassis żebbuġi kien jitlef f'ġieħu u ma kienx ikollu wiċċ jersaq lejn ħbiebu tal-ispiżerija ta' Ħal Qormi. Dan il-ħsieb u dan il-biża' baqgħu jberrnu f'moħħu għal żmien twil u kienu l-ħtija li wara dik il-lejla il-Kanonku Caruana baqa' dejjem miġbud ma' Mikiel Anton Vassalli. Il-feluka Griega li siefru magħha s-Sinjura Bettina u George Barbara sabet riħ tajjeb u baqgħet sejra żżiġ u togħla f'wiċċ il-baħar qisha gawwija Damet il-jum kollu taqta' u tiġri b'qawwa kbira, imbagħad, ftit qabel inżul ix-xemx, il-patrun ta ordni biex imajnaw il-qlugħ, u l-feluka waqfet u baqgħet fuq l-imqadef kemm kemm titħarrek. Ġorġ Barbara u l-patrun resqu lejn il-pruwa u bdew jitkellmu ras ma' ras filwaqt illi juru b'idejhom lejn il-baħar donnhom ifittxu r-rotta. Is-Sinjura Bettina ma setgħetx tifhem għaliex wara dak il-ġiri kollu, il-felluka stallgħet f'daqqa waħda u l-baħrin donnhom bdew iħejju ruħhom għal xi ħaġa. Għall-ewwel hi ma tatx kas, iżda mbagħad imliet rasha, l-aktar meta resqet lejn il-patrun tistaqsih għaliex kienu waqfu u hu ma tahiex widen. Is-Sinjura Bettina u Francine għas-serva tagħha tfannstu u beżgħu. Bdew għaddejjin minn moħħhom ħafna ħsibijiet koroh għax dak iż-żmien is-safar bil-baħar kien fih tiġrib wisq iżjed mil-lum. Imbagħad is-Sinjura Bettina qamet fuq tagħha u b'dik il-bixra ta' bniedma mdorrija tagħti l-ordnijiet, marret fuq il-patrun u ridet taf għaliex il-feluka waqfet. Il-patrun baqa' sieket, imma George Barbara, bil-galbu u fl-istess ħin bla tlaqliq, wiġibha. Tgħid x'ġara, Francina? X'ġara, sinjura? Ma nafx, ma nafx x'ġara. M'intix tinduna li qisna waqafna f'salt? Iva, sewwa qed tgħid. Min jaf, min jaf kieku nsaqsu l-patrun? Ħa nara, ħa, ħa nara forsi jgħidli. Sur Patrun! Sur Patrun! Għadli, sinjura!
Inqala xi ħaġa jaqgħu? Le, għaliex? Ma nistax nifhem kif minn dak il-ġiri kollu il-feluka issa bilkemm qed titħarrek? Xejn ma ġara, sinjura! Xejn ma ġara! Le, bilfors, bilfors ġara xi ħaġa! Taf u ma tridx tgħidli! Mor lura fil-kabina u serraħ rasek, sinjura! Ħalli lilna mmexxu! Mur isma' minni! George!
George!
Hawn Hailey, Sinjura! Hailey, x'ġara?
Dan kif hu qaf nafs għal George inqala'! Sinjura, m'hemmx għaliex timla' rasek. Jagħtiġ li nistennew ftit hawn. Nittama li ma ndumux, ma nerġgħu nsalpaw u nwasluk l-art bis-sliema. Idħol ġewwa, isma' minni. Malli qal hekk Ġorġ dar u qarrab minn ħdejn is-sinjura, bħallikieku ma kellux aktar x'jgħidilha. Is-sinjura nkeddgħet mhux ftit u ħasset demmha jbaqbaq. Xtaqet tagħti lsien lil Barbara imma kellha titqanna u tistenna biex tara l-baħar x'se jaqla'. Ma damitx tistenna wisq għax manżul ix-xemx fuq ix-xefaq min-naħa tal-Punent Deher bastiment ġej bil-qlugħ kollu miftuħa jaqta' f'wiċċ l-ilma b'saħħa kbira. Kienet biċċa tal-gwerra, riżqa bil-milja tal-qawwa u l-kburija tagħha kollha. U kien fiha dehra li s-saħar. Ix-xemx kienet niżlet sax-xefaq u dehret qisha rota ta' dawl u dija imwieżna fuq xifer il-baħar. Imbagħad dik il-biċċa tal-gwerra ġiet bi swied ix-xemx u dak il-bastiment deher iħeġġeġ fil-qalba ta' dik id-dawra nar u mdawwar b'raġġiera mrieżaq jgħammxu l-għajnejn, donnu Kien mirkeb ta' sħarijiet! Dawk li kienu fuq il-feluka ħarsu mistagħġbin lejn il-bastiment li kien riesaq bil-qlugħ kollha miftuħin u mżaqqin bil-qawwa tar-riħ. Georg Barbara qabad il-kannokjal u beda jifli dik il-biċċa tal-gwerra toqrob lejhom. Il-patrun ta ordni lill-qaddiefa biex jiġbdu lejha. Żewġ baħrin dendlu dgħajsa mal-majjiera tal-feluka u bdew ikalawha bil-qajla. Is-Sinjura Bettina u l-qaddejja tagħha baqgħu ġwejdin ma jistgħux jifhmu x'kien qiegħed jiġri. Meta ż-żewġ bċejjex tal-baħar qorbu sewwa lejn xulxin, George xejjer idu lejn il-patrun u dan qal lil wieħed baħri biex itella' l-bandiera Ingliża. Għal x'tantejn!
Tella' l-bandiera Ingliża! Iva, żur patrun, ara tiela'! Madanakollu, l-biċċa tal-gwerra, illi mill-bandiera tagħha kienet tidher Ingliża, niżlet il-qlugħ tal-Majjistru, daret fil-wisa' u għamlet manuvra biex resqet ftit qjiem lejn il-feluka, filwaqt illi minn fuq il-pont Xieref fizzjal bil-kappell ravjula f'rasu u bit-tromba f'idu, għamel sinjal lil dawk ta' fuq il-feluka illi fehmuh malajr, donnhom kienu bil-qaddis miegħu. Bla telf ta' żmien, iż-żewġ baħrin kalgħu id-dgħajsa U George Barbara niżel fih wara li qal xi kelmtejn minn taħt ilsien lill-patrun. Iż-żewġ baħrin qatfu lejn il-biċċa tal-gwerra Ingliża fejn kien imdendel sellum tal-ħabel. Barbara qabad miegħu u tela' ħafif qisu għasfur. Wara dan, id-dgħajsa reġgħet daret lejn il-feluka u l-biċċa tal-gwerra fetħet il-qlugħ kollu u salpat bla telf ta' żmien. Is-Sinjura Bettina baqgħet skantata u ħosbiena. Resqet lejn il-patrun biex tagħmillu xi mistoqsijiet imma dan ma tahiex wiċċ u ħallieha fil-għama. Sur Patrun!
Sur Patrun! Ehm, x'inqala' issa? Tista' tgħidli x'inhu jiġri, eh? Tista' tgħidli x'inhu jiġri? Mort fil-kabina Mor fil-kabina! M'iniex se niċċaqlaq minn hawn qabel ma tgħidli x'inhu jiġri! Isma' minni, inġabar fil-kabina għax jiswieqlek! Sinjura, naħseb illi aħjar nagħmlu kif qed jgħidilna l-patrun. Isma' minni, ejja ninġabru fil-kabina u mbagħad naraw x'ġara wara. Dik is-sinjura, li kienet tieħu sehem ewlieni fil-praspar u l-ftietaq, ma nkeddietx ftit meta sabet ruħha mġenba f'dik il-konfoffa li kienet qiegħda tinħema bil-ħabi fuq il-baħar. Hi xtaqet tħallas nofs ġida biex tikxef xi dawl jew taqbad xi tarf, imma ħadd, ħadd ma taha widen u kellha tirtira fil-kabina tagħha mfanza u bil-buli. Ħemminni, Francina, ħemminni, ma nafx x'inħallas u nkun naf x'qed jinħema minn taħt. U xi tridu jinħema, sinjura? Mhux aħjar ma nindaħlux U noqogħdu nistennew hawn kwieti. X'inhu? Mela x'nagħmel? Mela x'nagħmel? Lanqas għandi sabar noqgħod bilqiegħda, aħseb u ara. Ara ftit, ara ftit, x'wiċċ bla żejt, eh? Lanqas kas ta' kliemi mhu qed jagħti. Imma minn hemm jew minn hawn, minn hemm jew minn hawn, nitkixxef, iva, nitkixxef x'qed isir minn taħt. Dak George, dak George, x'mar jagħmel fuq dik il-biċċa tal-gwerra Ingliża, eh? X'mar jagħmel? Huwa narawha din! Narawha din! Sadattant kien dalam sewwa, u fis-sema feġġet il-pjaneta Venus, il-kewkba saħrija li twennes is-sema. Il-patrun ta pruwa lejn it-tramuntana, iżda ma tax ordni biex jiftħu l-qlugħ. U l-feluka baqgħet titlajja', taqbeż u togħla fuq il-mewġ. Għad tipprova lejn it-tramuntana? Niftħu l-qluħ, padrun! Le, tiftħux qluħ! Meta daħal il-lejl sewwa, instema' treid ta' sparar u fix-xefaq Lejn nofsinhar deher leħ ta' dawl imsieħeb ma' kull sparatura. Is-Sinjura Bettina imliet rasha u ħafna ħsibijiet koroh bdew għaddejjin minn moħħha. Bdiet tistaqsi lilha nfisha. Hix ili għas-Sinjura? Le, le, Fransina, dan mhux trade. Dan xparar, xparar ta' kanuni dan, Fransina! Ħares, ħares lejn ix-xafaq! Hemm ara, hemm ara x'ileħħu ma' kull sparatura! Dawn kanuni, kanuni tal-gwerra! Kanuni tal-gwerra, sinjura! X'waħda din? Tgħid kienet daħlet f'xi xibka? Tgħid kienet riżqa lejn xi tiġrib ikrah? Fransina, meta rat is-sinjura tagħha mitlufa fi ħsibijiet koroh, ħadet sfiċċa u ħarġet mill-kabina bix-xewqa li tikxef xi tagħrif dwar dak li kien qed isir bil-moħbi. X'biċċa ġratli u x'biċċa ġratli! Ma kienx b'mument li tħajjart insiefer. Il-kbira hi li ma nafx x'inhu jiġri u fejn ser insibu ruħna. Lanqas kelma waħda biss ma jrid itgħarrafni dak il-padrun u Ġorġ, Ġorġ. Aah! Qatt, qatt ma kont nistennieha din mingħandu jien. Sinjura, isma' minni, ikkalma, Ikkalma, ara, jiena ser immur ħdejn il-baħrin, forsi, forsi nitkixxef xi ħaġa. Int, int ibqa' hawn u ħalli f'idejja. Iva, Francina, ħsib tajjeb. Mur, mur u ara xi jseħħlek titkixxef. mur. Francina, dik ix-xbejba ħelwa u dħulija, dejjem hienja u daħkana, kellha ħabta kbira biex tindiegħes man-nies u kienet taf tmur ma' kulħadd, l-aktar mal-irġiel li, bi ħlewwitha, kienet tiġbidhom lejha u biż-żgħejjil tagħha Kienet toħdilhom minn rashom kull ma trid. Ma laħaqx għadda żmien twil meta dik il-qaddejja ta' moħħha jilħqilha reġgħet daħlet mgħaġġla mferfxa fil-kabina tas-sinjura biex twassal lil sittha dak li kienet semgħet. Dak li kienet semgħet is-seftura kien qisu suffarell li qajjem f'moħħ is-sinjura treddin bla tarf. Franzina, bit-traħħim tagħha, kien irnexxilha tikxef li dik il-feluka li kienu fuqha kienet għajn u idna tal-Ammirall Nelson. George Barbara kien jiġbor minn Malta aħbarijiet li jiswew għal dak l-Ammirall Ingliż, imbagħad imur iwassalhomlu bil-feluka Griega. Milli jidher, Barbara kien mar jgħarraf lil Nelson bit-tluq tal-bastiment Franċiż minn Malta, ħalli dak l-ammiral joqgħodlu għassa u jagħtih is-salt meta jasal għat-tir tiegħu. Is-Sinjura Bettin, li kellha ġibda kbira għall-Franċiżi u kienet tagħmel minn kollox biex tarahom minn fuq, ħaditha bi kbira wisq meta kixfet il-logħba ta' Ġorġ Barbara u sieħbu il-patrun tal-feluka. Mela hi, bla ma taf, kienet iddefset qalb l-għedewwa ta' Franza u ssieħbet ma' min kien qiegħed jaħdem għall-waqgħa ta' Napuljun, dak il-bniedem li f'għajnejha kien l-akbar personaġġ minn fejn titla' sa fejn tgħib ix-xemx. Għaddiet lejl kollu taħseb u tmaħħaħ fuq dak il-makakk ta' Ġorġ Barbara. X'inhu? X'għadt? George, Barbara, widna tal-Ingliżi? Iva, widna tal-Ingliżi, Sinjura. X'waħda din, x'waħda din, x'jiena nisma', x'jiena nisma', x'waħda din! Iva, Sinjura, xogħol hu li jiġbor minn Malta aħbarijiet u jwassalhom lill-Ammirall Ingliż, l-Ammirall Nelson. Dak li smajt. Jew iċ-ċtejn li hu! Jew iċ-ċtejn li hu! U nagħmillu jien la nintaqa' miegħu! Nagħmillu jien! Sinjura, ismagħni, isma' minni, jiena tal-fehma illi aħjar inżommu fommna sieket għax ikun jiswielna. Ninsabu qalb l-għedewwa ta' Franza bla ma qatt kont nabsorha! Lanqas f'mitt sena ma kienet tgħaddili minn rasi din, jien, x'waħda din u x'waħda din! Dik is-sinjura kburija baqgħet il-lejl kollu tberren u tbaqbaq demmha għall-każiba illi sabet ruħha fiha, imma dak l-inkwiet tagħha ma kien xejn ħdejn id-dehxa illi ħadet maż-żernieq. Meta fix-xafaq tal-Lvant deher l-ewwel dawl mitfi ħabbar il-jum, dak il-ħin feġġet wejla riesqa mħarrka lejn il-feluka u baqgħet toqrob sakemm ittrakkat magħha. Erba' min-nies qabżu mill-wejla għall-feluka, u minnufih il-wejla daret u telqet ħafifa mnejn kienet ġiet. Is-sinjura, li kienet ħarġet mill-kabina biex tara x'inqala', għad-dehra ta' dawk l-erba' min-nies, inħasdet. Wiċċha sar minn kull lewn, bilkemm ridet temmen lil għajnejha u li ma kienx hemm Franzina twiżinha kien Hi tgħarrqet ir-ruħ. L-ewwel wieħed li tela' fuq il-feluka kien Ċensu Barbara. Sinjura, għajli, sinjura, għajli, għajli Fransina. Aħfirli, aħfirli, sinjura li qajjimtek. Le, le, le, tagħtix kas Fransina, jien ma kontx riedha ma rqadt xejn dal-lejl lanqas sa laqgħet għajn m'għajn. X'inqala'? X'reġa' nqala' issa, Fransina? Risqa, risqa wejla lejn il-feluka. Wejla, iva, wejla, wejla, wejla, sinjura, ara, qed titrakka magħna. U dik, dik x'ġiet tagħmel hawn? Ara, ara, sinjura, xi rġiel telgħin għal fuq il-feluka. Irġiel, ħannara, ħannara. Tnejn, tlieta, erba. Dawk, dawk min huma tard f'ranxina u xi jridu? Ma nafx xi ngħidlek, sinjura, ma nafx, sinjura, dak, dak ir-raġel li tela' l-ewwel wieħed, donni nafu! Liema, Franxina? Urini! Dak, sinjura, dak li qiegħed fuq quddiem, li tela' l-ewwel! Dak, dak ċ'għensu? Dak ċ'għensu Barbara?

Agħmel sinjal lill-baħrin, ġagħalhom itellgħu l-qlugħ u telaq bil-għaġla lejn il-Lvant. Dak kollox, norbtu lejn il-Lvant! Intellgħu l-qlugħ, patrun! Mela x'tagħmlu? Mela, tellgħu l-qlugħ! Tellgħu l-qlugħ! Ikun! Iż-żerniq għadda. Wasal is-sebħ. U l-feluka taqta' dejjem bil-ħeffa f'wiċċ il-baħar. Mas-sebħ, il-patrun ta rotta lejn l-art u daħal f'Pizzo, port żgħir ftit mili bogħod minn Napli, fejn tefa' l-ankri ħdejn il-moll tad-dwana.
Ħadd għandu ħnieżer fil-post ta' piċċu u itfa' l-lampju ħdejn il-mewt ta' dwaru! Kollox sar b'għedhom! Billi dak iż-żmien ir-Renju ta' Napli kien imqalleb bi tixwix u taħbit imqanqlin mir-Revoluzzjoni u billi kien hemm il-biża' illi Napuljun mill-Italja ta' fuq fejn kien wasal rebbieħ kellu f'moħħu li jibqa' nieżel bil-qawwa tiegħu kollha biex ikisser is-Saltna ta' Napli, Il-gvern ta' hemm kien imwerwer u kien b'seb'għajnejn għal kull min jasal minn barra. Għalhekk, malli l-feluka trakkat mal-art, erba' għassiesa tal-port telgħu fuqha u qalu lill-patrun u lill-passiġġieri biex imorru magħhom għand il-kap tal-port. Għal-lum se nieqaf hawn, Sa ma nerġgħu niltaqgħu, is-sliem.
Għadkom kemm smajtu sil toħra mir-rumanz Id-Dinja Rota, rumanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.